איין זאך וואס איך געפין זייער אינטערעסאנט איז אז יעדע יעדע אנדערע טאג כמעט איך ליין אסאך פארשטייט זיך איך ליין אסאך וועגן א שפאך אין אין די אמעריקאנע פרעסע און מענטשן זאגן אז איין שפאך איז אין ארעמע איך האב דאס אסאך מאל געליינט וועגן אידיש, אויכעט וועגן שפאניש, אויכעט וועגן סקאטיש, די געלישע שפראך פון סקאטלענד, אויכעט וועגן סוואהילי, איך רעד אביסל סוואהילי, נישט קיין סאך, אבער ס'איז מיר שטענדיג אינטערעסאנט ווייל די מענטשן וואס שרייבן אזוי

פארמאסן אויף אסאך זאכן, און איך האב געהערט די זעלביגע זאך וועגן שפאניש, איך רעד זייער גוט שפאניש, און איך זאג זיי אקעי, שפאניש איז דיין ערשטע שפראך, אבער דו קענסט טאקי אז דו מיינסט טאקי אז ס'איז נישטא קיין ווארט אויף

נוצן זיי ווערטער פון ביידע שפראכן אומעטום, דאס הייסט אויף ענגליש א קאוד סוויטש. מען הערט, ס'איז זייער געווענליך צו הערן אויף אידיש, איך האב געדרייווט מיין קאר אויפן הייוועי און דערנאך בין איך ארויסגעגאנגען אויפן סיידוואק.

אבער ס'איז אינטערעסאנט אז אסאך מענטשען, בפרט חסידים, אדער אויך מענטשען וואס רעדען אידיש פונדערהיים אבער האבען נישט גערעדט אידיש אויף לאנגע לאנגע יארען, זאגען מיר אוי אידיש איז אן ארעמע שפראך, ס'איז נישטא קיין ווארט אויף שילד. ס'איז נישט דא און איך זאג שילד, פלאקאט, אנאנס, רעקלאמע שילד, ס'זענען פאראן אסאך ווערטער און אנדערע איז רעקלאמע גלייך זאגן און ס'איז נישט דא קיין ווארט רעקלאמע, אנאנס, פובליסיטעט, פראפאגאנדיע, אדווערטייזמענט, אדווערטייזמענט איז ענגליש אבער ס'איז אויך א אידיש ווארט ווייל מענטשן נוצן זי. און ס'איז אזוי מיט אלע שפראכן. און אין אידיש ס'איז א ווארט מזינקע. מזינקע מיינט דאס, די קלענסטע פינגערל. אין אמעריקע אויף ענגליש הייסט דאס א פינקי. אין ענגלאנד האבן זיי נישט דאס ווארט פינקי. ס'איז נאר די קלענסטע פינגערל. און ס'איז אזוי מיט אלע שפראכן, און אויב דו קענסט אידיש פונדערהיים און דו מיינסט אז אידיש איז אן ארעמע שפראך, אדער.

אויב מיר זענען אין אמעריקע און מיר ווילן רעדן מיט איינער אין בעלגיע אדער איזראעיל אדער דרום אמעריקע אויף אידיש דארפן מיר טאקע וויסן די ווערטער. ווען איך איך בין געווען אין ליטע אין ווילנע און איך האב געוואלט קויפן א קען סופ אויף אידיש וויאזוי זאגט מען קען סופ? אה, האב איך נישט געוואוסט, האב איך א קוק געטאן אין ווערטערבוך, האב איך געזעהן א קאנסערווירטע זופ. הום. זייער מאדנע, אבער די דארטיגע מענטשן האבן עס גלייך געוואוסט. און אפילו איך אויף אידיש וואלט געטאן ווי א קאוד סוויטש, טאטי לאמיר האבן אביסל קען סופ אויף פרישטיק, פרישטיק, נישט פרישטיק, וועטשערע אדער עפעס, פרישט, דאס וואלט געווען א מאדנע פרישטיק, אבער ס'איז אויך גוט אז מ'געבט אויף א נסיעה אדער א רייזע אדער א וואקאציע צו וויסן אז ס'איז טאקע א ווארט און אויף אידיש א קאן פאר א מייכל איז טאקע אה, עפעס אין א קאנצערט פון זענען זענען כמעט א טויזענט משלים פון וואס איך רעד. ס'איז נישט נאר אידיש, ס'איז אלע שפראכן וואס האבן נישט זייער אייגן לאנד און נישט קיין גרויסן ערציאונג סיסטעם.